Yn mynd i drio gwylio beth sy'n yna yn y lle yma o'r enw Llys Dorfil neu Llys Derfel, mae'r ein galw o, ar ôl Derfel Gadarn, un o ddim o'n paffio fo Brenin Arthur. Dyna di'r stori, a mae o'n mae o'n dweud hynna'n ffestinfab. Ac um, a fel da chi'n weld mae'r safle, mae yna lot o gerig a Da ni wedi bod yn tyllu a wedi cael hyd i fwy o baliau nag oedda ni feddwl yma. Da ni gobeithio fydda ni yma am ta dau fis. Tyllu. Da ni eisiau ffeindio allan be di oes o. Maen nhw'n dweud bod o'n mynd yn ôl i'r canol oesol, ond da ni'n gwybod. A dyma di'r gwaith da ni'n mynd i wneud i drio ffeindio allan.
Mae, mae pobl eisiau tynnu lluniau mae, um, o'r safle i gyd i, i weld beth sy'n ma i helpu defnydd uh, penderfynu lle i roddio. Mae'n haws i weld lle mae'r cerrig. Os os mae yna dail.
Ddoe oeddwn ni'n gweld topiau'r cerig syth ma. Ac yna redyn dros yr holl beth, ac yna edrych fel siap di greu gen ddyn yn ytrach na naturiol. A pan ti'n gweld y math yma beth yn yr ucheldiroedd, cystfaen, wel, wyt ti'n cael nhw yn yr oes efydd, cyfnod cyn hanesyddol o bosib, alla, alla ti gael pethau yn y cyfnod rhufeinig sydd y fwy sgwar. Wedyn heb gloddio, ti'n mynd gwybod, dyn dyna y peth cyntaf, rwy'n yn meddwl, wel, dyna, mae'n edrych yn debyg i beth be da ni weld yn llefydd fel y Carneddau. Ond ma raid ti gloddio wedyn i weld yn fel da ni di tynnu'r rhedyn ma o ma. Mae ffurf y peth yn dydy hyd yn lle mae Mary rwan mae fwy amlwg bod yna gornel yna. Mae hon i weld yn gyfochrog gyfa yr un o flaen Mary. A dyn y cwestiwn ydy be mae hon yn neud yn canol os di honna di cael ei gosod Ar ben y bedd, pistfaen ydy bedd fel arfer i unigolyn a fel arfer yn defnyddio cerig o'r mynydd, ond bod nhw'n dewis rhai efo falle o ymyl syth. Wedyn, dydy o ddim yn... Diolch yn grefftwaith, ac di, mae o rhywbeth maen nhw jyst yn hollol ymarferol. A sa ti'n creu cist fel bedd. Ond bod na, fel arfer, fel oedden ni'n trafod efo Bill, sa ti'n disgwyl capan am ei beno yn de, bod gen ti dy bedair ochr a dyn slapan am ei beno. Dyn nhw'n syrdi... Y gist fel ti'n dweud, a'r sgwa, a'r faen yn de, ar ei beno yn de. A da ni'n gwybod, mae yna rhyw garag o fawr o fan hyn, ond fel arfer maen nhw'n cyfro'r y gist A wedyn maen nhw'n rhoi uh, carned o gerig ar ei phen ni, ond dim bob tro. Fel arfer, mae'r cist feini, ma, maen nhw mewn llefydd, a mae yna olygfa, a sbiwch i'r olygfa sy'n rong fan hyn, de. Mae o'n uh, fendigedig. Codi'r faen wan. Sut oedden nhw wedi cael un na, dwi'm yn gwybod, achos mae dros hanner tunnell o. Mae wedi gymryd dipyn o strygl i cael ei fan hyn, ond da ni'n gobeithio bod di uh, ennill y dydd, wan. A'i feddwl na, os na cistfaen ydi o'n, na dos a neb di bod i fewn y fanna, ys ta 2000 wrach o flynyddoedd. Pwy a wyr.

Dyn lle da ni'n cael yn paned, mae o'n edrych o ran maint y cylch yn fanna, be fysa ni'n alw'n gwt crwn, uh, cytiau gwyddelod maen nhw'n ddeud. Rwan, mae rhywbeth felly'n dyddio o'r oes hyairn cyfnod rhyfeinig, brodorol. Mm. Felly, fe allat ti gael lloc cyfnod Celtaidd, a cwt crwn, un opsiwn. Os di hwn yn gist fedd, so ti'n disgwyl i rhywbeth felly fod yr oes efydd sydd tua mil o flynyddoedd cyn dy gytiau crynion o bosib, neu yn y mileniwm cynt falle, ie? Darn o, o bolyn di hwn, oedd yn mynd â uh, letrig o Dolwen lawr yn gwylod ma, i fyny i'r chwareli ag i blina. Um, so dwi eisiau jyst neud sgwar rownd o fo. Wedyn llnau rownd o fo and reit isel wedyn trio godio wedyn uh, efo'r craen ys gynnyn nhw. So Oedden nhw'n mynd reit ar hyd, reit i fyny blina. So mae yna eraill o gwmpas yma hefyd. A mae hwn di dod i'r golwg oedd yn uh, ar y polion. Yn isyddion. Oedd hi'n i fyny ar, ar y polion i fyny fel la. Neu fela, dwi'n yn siŵr. Yy, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd wedi deutho ni am dyllu tu allan gynta i'r safle i weld lle oedd yn naturiol, a dyna ddaru ni. A mi aethon ni lawr ar hyd y wal uh, ogleddol i lawr i'r gwylod. Ond ar ôl cyrraedd y gwylod, mi dda ni darganfod bod yna wal arall tu mewn iddi. So mi aethon ni ar ôl honno. Ond, wedi'u gweld, o' 'na o'dd ddwy wal yma a'r bwlch rhwngddyn nhw, a ma'r ddwy wal yn mesur ta dwy fitr i gyd efo'i gilydd, ag dwi'm 'di gweld dim byd tebyg i hynna yng Nghymru 'ma, i ddeud y gwir. Ag yy nathon ni feddwl wedyn na i amddiffyn y llys oedd yr yy walia 'ma. Ac maen nhw'n dŵad a maen nhw yn lle mae'r entrance, da chi'n gweld y grisiau yn mynd i fyny a mae'n mynd drwy'r ddwy wal sydd yn deud nad oedd o'm yn, uh, nad oedden nhw'n yn amloesol, bod nhw y ddau yr un adag, oedd y sylfaen rhy fath wedi adeiladu ar y clai yma ac uh, oedd yr, um, y grisiau yn dwad i fewn drwy'r ddwy wal sy'n dal i ddweud bod y, y, y lle i gyd wedi adeiladu yr un adag. Oedden ni'n meddwl bod mae'r ma, ma rhyw fath, sa chi feddwl am gastell, mae'r darn isaf o'r castell wedi adeiladu allan o gerig, a'r darn ycha Dwi'm yn deud na 'na o'dd o, ond fwy na thebyg allan o bren, achos ma'r orthostat stones, ma'r cerrig ar eu cyllid, fedrwch chi'm adeiladu adeilad mawr uchal efo nhw, ma' nhw'n mynd i chwalu allan. Wel, ma'r lle yn lot hŷn na 'dan ni'n feddwl. O'r gisfaen ma' 'dan ni 'di tyllu ŵan i lawr i'r gwilod, a 'dan ni yn y, fel ma' nhw'n galw'r boulder clay, yn naturiol a does na'm byd yn is na hynny. So os o' 'na rwbeth yna, da ni 'di mynd drwyddo fo neu mae 'di cael ei ddwyn a mae fwy na thebyg yr esgyrn a ballu 'di pydru i ffwrdd. Um, ond mae yna chwech o archeolygwyr wedi bod yma a mae yna ddau yn dweud, ia, cistfaen ydy, a mae'r pedwar arall ddim yn siŵr. A dyna di'r uh, sefyllfa ar hyn o bryd. Dydy o ddim yn naturiol na nhw a da chi'n gofyn nhw o be arall fedar o fod a dos am byd yn dod yn ôl. So, gyn bellad a dwi'n y cwestiwn cistfaen ydi o a cistfaen ydi o.